If e dey happen for world, we go dey run am here the way you sabi am. Oya make we enter the gist proper. Israel don finally gree to ceasefire after dem claim say dem don achieve wetin dem plan to wipe out Iran nuclear and missile wahala. According to Israel, dem don remove the two immediate threats wey fit destroy dem, nuclear bomb and ballistic missiles. Dem still tok say dem scata plenty big govment targets for Iran and wound military leaders well-well. For inside one day, Israel army say dem hit important locations for central Tehran, kill hundreds of Basij operatives wey dey always support govment against protests, and even eliminate anoda top nuclear scientist. Israel also tank President Trump and us for di help and support wey dem give dem.

Iran bin tok say dem go stop to dey fire only if Israel stop first. Still, before peace enta, Israel say Iran attack overnight kill four pipo. Tehran also see heavy bombing dat night. All of dis wahala start afta Iran launch missiles go us air base to revenge di earlier us and Israeli airstrikes on Iran nuclear sites, but Qatar say dem intercept all di missiles. One professor for University of Tehran, Ford Izadi don tok say e believe say Israel dey try repeat wetin dem do Lebanon, claim say ceasefire dey but still dey attack and kill anytime dem like. But e say di strategy no go work for Iran side. Izadi tok say Iran ballistic missiles still dey work well and dem still fire some dis morning. E say dem hope say Israel go open eye and understand say dis attack na big strategic mistake. According to am, Israel no fit change Iran government as dem plan and dem no fit stop Iran ballistic missile programme and even afta dem kill some leaders, Iran military still stand strong. E add say if America and Israel really look well, dem go see say di way dem attack Iran no make sense at all. Some big pipo inside Israel government no dey happy say, dem agree ceasefire wit iran dan ellaz from netanyahu likud party tok say israel suppose no dey sign any deal wit iran unless na surrender paper for post wey e drop for x e tok say iran goment na one kain regime wey dem suppose defeat no be to dey do agreement wit anoda lawmaker Ivigo. Libama wey head Israel Beiteinu party still blast di ceasefire. E say to leave Iran like dis be like to leave wounded lion, e go just cause anoda serious war in two to three years time. Now, pressure dey build for Prime Minister Netanyahu from some right-wing pipo and headliners inside im own party. Some dey push make Israel continue to deal wit Iran strong and even suggest say make Iran break into ethnic regions. Flights don dey cancel or reroute anyhow as flight between Israel and Iran heat up. Qatar airport for Doha shut down on Monday after Iran fire missile go US military base for there, say na revenge for how US attack their nuclear site over di weekend. For Dubai airport, wey be di busiest airport for di world, Flight pause small and dem warn passengers make dem expect delay and cancellation. Over twelve airlines don cancel flights go dat area since tensions start to rise. Air India say dem stop all flights wey dey go Middle East and even flights to Europe and North America. Japan Airlines still cancel dia Tokyo to Doha flight. Leader of Democrats Party for Israel, Yair Golan, don beg government make dem end Gaza war just like dem do ceasefire with Iran. For post wey e drop for X, Golan tok say na time to return all di hostages, stop Gaza fight and end wetin e call coup wey dey divide and weaken Israel. Opposition oga Yair Lapid Follow tok di same tin for im own statement, e say, And now, Gaza, e don reach to end dat one too, return hostages, stop di war, Israel need to rebuild. Rescue team for Indonesia dey find twenty six year old Brazilian woman Juliana Marins wey fall from cliff near Mount Rinjani crater on Saturday morning. She bin dey hike wit group wen she miss road and fall from One dangerous spot around six thirty local time, authorities say na rugged terrain and heavy fog dey make rescue hard. On Saturday, rescuer hear her voice and even see am from drone footage, she dey move but she look shocked. Later, dem no fit reach her again or hear anything from her. By Sunday, she no dey di same spot again and rescuers believe say she don fall go deeper. On Monday, dem manage locate her again with drone but rescuers stop halfway because of di bad weather. Family tok say she neva chop, drink water or get warm cloth for three days and park still dey open for tourists to dey hike. Officials from Indonesia Forestry Ministry tok say dem no close di hike route because e for scata arrangements of oda hikers and say Dem warn pipo not to near wia rescue dey go on. Rescue mission don restart on Tuesday as families still dey hope say Juliana go survive. Thailand don stop all travellers, including tourists, from waka enta Cambodia as wahala still dey between both kontris ova land mata. Di new ban cover pipo and motos wey wan pass border checkpoints for many Thai states and even affect foreign tourists wey dey fly go Siem Reap. Thailand army tok say di ban match di current security condition. Since May, tension don high afta gunfire near border kill one Cambodian soldier. Both kontris don dey punish each oda since den and Cambodia ban import of Thai goods like fruits, light, internet, even Thai movies and series. Thailand say only pipo wey get serious reason like students or sick pipo fit cross if officials approve. Dem also tok say di ban go help reduce illegal scam businesses inside Cambodia. Di beef between Cambodia and Thailand no be today, E start since French colonization time wey dem draw di border lines. Wetin suppose be one normal fun weekend, Lake Tohoe don turn disaster as sudden storm waka enter, cause heavy wind and big wave wey capsize boats. Officials don confirm say eight pipo don die. Wetin start like small cold breeze later turn to thirty five mph wind wey even carry snow join. Waves rise reach eight feet and many boats including twenty seven feet tourist boat capsize. Di water dey so wild, boats dey crash into each other, some even smash reach shore. Wetin shock everybody na how fast e happen. Within thirty five minutes, Gloria wey be one of di boats say she count nine boats wey don pile for di front of dia own. Di band wey dey play before don run comot and dia stage don disappear under water. Authorities say ten pipo fall inside water from di tourist boat but only two survive. Dem find two more bodies on Monday. Gloria wey grow for Lake Tohai talk say she sabi say weather dey change quick but she never see storm reach this kind level before. According to her, the water just dey scream reach shore, e bad well well. Authorities still dey investigate the matter but rescue work tough because of the terrain and how fast the weather change. And the last one for today, UK Competition and Markets Authority, CMA, don tell Google say dem fit force dem to change how e dey do research. For UK, if dem find say Google hold too much power for dat area, Google dey control over ninety percent of online search for UK and more dan two hundred thousand businesses dey depend on Google Ads to reach customers. Di CMA say dem neva accuse Google of any bad play yet but dem don drop plans wey fit bring more competition and beta choice. Dem suggest say Google fit. Add choice screen wey go allow people choose other search engines or make am easy for publishers to get better control over how their content dey appear for search result and increase transparency for both users and businesses. The average UK person dey do five to ten searches per day and small businesses dey spend around thirty three thousand pounds a year on Google Ads. CMA say competition fit reduce dat cost if tins dey balanced. Gogo say di plan too broad, but dem go still cooperate wit CMA.